Kũũra kwa ndege ya Flight 19 nĩkuo gwathondekire ng'ano ya hĩa ithatũ cia Bermuda kana the Bermuda Triangle. Ng'ano cia nyamũ nene cia iria-inĩ, mĩthako ya thĩ,

Mĩeri ĩigana ũna thutha wa mbaara ya kerĩ ya thĩ, kwarĩ thaa inyanya na ndagĩka ikũmi cia hwaĩ-inĩ rĩrĩa mbũtũ ĩmwe ya mbomu cia mbaara kuuma bũrũri wa Amerika kwa rĩĩtwa US Navy Torpedo Bombers maakũũrire kuuma Fort Lauderdale, Florida, makĩhũthĩra ndege ithano kwa rĩĩtwa Flight 19 me wĩra-inĩ wa kwĩmenyeria. Thutha wa mathaa mana, mĩtambo yao ĩgĩkira na makĩũra na makĩũra. Nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra ũndũ mũũru, mbũtũ ya njeshi ya Amerika ĩgĩtũma ndege ya kũhonokia andũ o ndagĩka mĩrongo ĩrĩ kuma Flight 19 ciora. Kwarĩ thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka ikũmi na ithatũ cia hwaĩ-inĩ. Ndege ya kũhonokia onayo ĩkĩũra na ĩkĩũra. Thutha wa ũthuthuria wa kĩo, gũtirĩ matigari monekanire na gũtirĩ ũrĩ waigua ũhoro wao rĩngĩ. Flight 19 yakuĩte andũ ikũmi na ana, nayo ndege mũthemba wa Martin PBM Mariner ĩrĩa yathiĩte kũmahonokia yakuĩte andũ ikũmi na atatũ ngina ũmũthĩ ũyũ matigana gũcoka. Ũhoro wa Bermuda Triangle nĩ wekĩrirũo ngumo nene mĩaka-inĩ ya ngiri igĩrĩ nĩ ũndũ wa namba cia meri na ndege iria cioraga na cikaga kaimana. No ũthuthuria wa mĩaka ya tha ici ũronania ũndũ ũyũ ũrĩ wa ng'ano cia marimũ kana urban legend. Ataaramu nĩ monanĩtie atĩ mĩtino ya iria-inĩ nĩ mĩingĩ kũngĩ ona gũkĩra gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Bermuda. Ngĩhũthĩra ciugo cia Larry Kushe, augĩte atĩ The Legend of the Bermuda Triangle is a manufactured mystery perpetuated by writers who either purposely or unknowingly made use of misconceptions, faulty reasoning and sensationalism. Atĩ ng'ano ya hĩa ithatũ cia Bermuda nĩ ya gwĩtungĩra na ĩkoretwo ĩkĩandĩkwo nĩ andĩki mahũthĩrĩte mawoni mahĩtanu, ũrutani wa maheni na maũndũ ma kũgucĩrĩria andũ. Kũrĩ mwaka wa 2013, gĩkundi gĩtarĩ gĩa kĩthirikari kĩa Worldwide Fund for Nature nĩ gĩatambũrire macigo marĩa moru biũ maria-inĩ ma thĩ, na Bermuda Triangle o na ndĩrĩ maria-inĩ ikũmi marĩa matongoretie. Nguona o na niĩ nĩ wega rĩmwe ngathiĩ gũceera na gatarũ thĩinĩ wa hĩa ithatũ cia Bermuda. Nũũ ũngĩenda tũgathiĩ nake Tuora Tũre, Bermuda Triangle, no iria o ta rĩrĩa rĩngĩ, o ta ũrĩa Titanic yonekanire thutha wa mĩaka mĩrongo mũgwanja, o na matigari ma Flight 19 marĩ o kũndũ rungu wa iria kũrĩa matarĩ monekana. Ngina hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, wĩrore.